हिन्दुस्तान आ पाकिस्तानमे बँटवारा भऽ चुकल अछि मुदा किछु चीज एहन अछि जकरा चाहियो कऽ नहि बाँटल जा सकैत अछि जेना मोहनजोदारो भगत सिंह गालिब कबीर आ दिलीप कुमार भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे दिलीप साहबकेँ वर्ल्डके पहिल मेथड एक्टर मानैत छथि संवाद के बीच मे हुनकर किछु सेकेंडक चुप्पी दर्शक लोकनि के ऊपर बेसी प्रभावित करैत छल। लीडर, मुगल-ए-आजम, सौदागर, नया दौर, संघर्ष, गंगा जमुना एहन कतेक सिनेमा अछि जाहि मे दिलीप साहब अपन अभिनय सँ चमत्कृत करैत छथि। अहाँ सब के याद हएत शक्ति सिनेमा। शक्ति मे दिलीप कुमारक सामने अमिताभ बच्चनक परफार्मेंस बेसी प्रभावित नहि करैत अछि। दिलीप साहब के अभिनय के देखि एकटा समीक्षक एतेक धेर लिखि देलनि जे दिलीप कुमार ने ब्रेक फास्ट में अमिताभ बच्चन को खा लिया। शक्ति में हिनकर परफार्मेंस के देखि राज कपूर बंगलूर सँ फोन केलखिन, लाडे, आज फैसला हो गया। तुम आज तक के सबसे महान कलाकार हो। दिलीप साहब के जखन पाक सरकार के तरफ सँ निशाने-इम्तियाज सम्मान भेटलनि त खूब विवाद भेल। दिलीप साहब पर पाकिस्तानी एजेंट हेबाक आरोप सेहो लागल दिलीप साहब एकटा इंटरव्यू में कहलनि जे ओ अल्पसंख्यक समुदाय से अबै छथि ताहि दुआरे हुनका पर आरोप लगायल जाइत अछि दिलीप कुमार आ राज कपूर संगे पढ़ैत छलाह खालसा कॉलेज में जखन राज कपूर पारसी लड़की के साथ फ्लर्ट करैत छलाह तऽ तांगा में कोना में बैसल दिलीप साहब चुपचाप हुनका सबके देखै छलखिन तखन ककरो उम्मीद नहि छल जे ई चुपचाप रहैवला एकटा नौजवान युवक आगू जाके रोमांटिक युवक बनि जायत हिनकर मरलाक बाद कतेक लोक हिनकर नामके विवादमे फेरसँ आनि रहल अछि जे हिनकर नाम यूसुफ खान छलनि जानि बुझि कऽ दिलीप कुमार नाम रखलथि ओहि समयमे इंडस्ट्रीमे हिंदी नाम रखबाक चलन छल जखन दिलीप साहबके देविका रानी बम्बई टॉकीजमे काज करै लए मनेलखिन तखन बम्बई टॉकीजमे काज केनिहार आ हिन्दीके सभसँ पैघ कवि नरेंद्र शर्मा जहांगीर वासुदेव आ दिलीप कुमार युसुफ बाबू अपन नाम दिलीप कुमार चुनलनि कारण जे हिनकर पिता के पता नहि चलनि जे हुनकर बेटा सिनेमा में काज कऽ रहल यऽ। पिता सिनेमा के नीक नहि मानै छलखिन। मधुबाला आ दिलीप कुमार के बीच प्रेम सब के बुझल अछि। नया दौर सिनेमा के लऽ कऽ जखन कोर्ट में केस भऽ गेलै तखन दिलीप आ मधुबाला के पिता के बीच मनमुटाव भऽ गेल। एहि मादे मधुबालाकेँ बहिन कहै छथिन। जखन अदालतमे समझौता भऽ गेल तखन दिलीप साहब मधुबालाकेँ कहलखिन जे चलू आब दुनू गोटा बिआह कऽ लै छी। मधुबाला एकटा शर्त रखलनि, अहाँ हमर पिताकेँ सॉरी कहि दियौ, हम अहाँसँ बिआह कऽ लेब। दिलीप कुमार मना कऽ देलखिन। मधुबाला फेर कहलखिन, चलू, घरेमे हमर बाबूजीकेँ गला लागि जाउ। दिलीप कुमार नहि मानलाह आ सदाक लेल दुनू गोटाकेँ बीच ब्रेकअप भऽ गेल। मुगले-आजमक शूटिंगमे दुनू गोटाक बीच गप-सप्प सेहो नहि होइत छल। अहाँ सभकेँ याद हएत मुगले-आजमक पंखावला क्लासिक रोमांटिक सीन। एहि सीनक जखन शूटिंग होइत छलै हँ तँ दुनू गोटा एक दोसराकेँ पहचानैत तक नहि छलखिन। दिलीप कुमारक बियाह बादमे सायरा बानोसँ भऽ गेल। ओएह सायरा बानो जकरा संग ओ गोपीमे काज केने रहथि। जखन मधुबाला बहुत बीमार भेली तँ दिलीप कुमारकेँ संवाद पठौलनि जे ओ हुनकासँ भेंट करऽ चाहैत छथि। जखन दिलीप साहब भेंट-घाँट करै लए गेला तँ ओ देखलनि जे मधुबाला बड्ड कमजोर भऽ गेल छथि। सदिखन मुस्काइवाली मधुबाला ओइ दिन बड्ड कोशिश कएलाक बादो फोक मुस्कान मुस्केली। हुनकर ठोर पर ओ मुस्की नहि आबि सकल जे मुस्की फेमस छल। हुनकर आँखि मे देखैत मधुबाला कहलखिन, हमारे शहजादा को उनकी शहजादी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कम गोटे केँ बुझल छनि जे दिलीप साहब चाणक्यक पाठ सेहो करयबला छलाह। बी आर चोपड़ा धर्मेन्द्र आ दिलीप कुमार केँ लऽ कऽ चाणक्य चन्द्रगुप्त सिनेमा बनेबाक योजना बनौलनि। जाहि मे धर्मेन्द्र चन्द्रगुप्त आ दिलीप साहब चाणक्य केँ पार्ट करय वला छलाह। एकर दिलीप साहब केँ एहि मे गंजा हेबाक छलनि। एकर लेल लंदन मे विग बनाओल गेल। फोटो शूट सेहो भेल। धर्म जी बड्ड खुश रहथि जे जकरा देखि केँ ओ हीरो बनबाक सपना देखलनि हुनका संगे काज करबाक अवसर भेट रहल छल। मुदा फाइनेंसक कमीक कारणें ई फिल्म नहि बनल। धर्मेंद्र जी केँ बड्ड अफसोस भेलनि। आइकाल्हि रियलिस्टिक एक्टिंग केँ लोक बड्ड हल्ला करैत छै जे आब रियलिस्टिक एक्टिंग केँ दौर आबि चुकल अछि। लेकिन जखन अहाँ दिलीप साहब केँ अभिनय करैत देखबनि तँ लागत नहि, हिनका सँ पैघ रियलिस्टिक एक्टर कियो नहि। किएक दिलीप साहब जखन हिन्दी सिनेमामे काज करै छलाह ओहि समयमे स्टाइलाइज्ड एक्टिंगके बड्ड दौर छलै अहाँ देव आनन्दके देखियौन राज कपूरके देखियौन राज कुमारके देखियौन सभ एक्टरके अपन अपन एकटा स्टाइल छलै लेकिन ओहि बीचमे दिलीप साहबके अभिनयके देखियौन ओ आदमी कतेक सहज छलै संवाद कहैत काल हुनकर सहजता लोकके बेसी प्रभावित करै छलै दिलीप कुमारके याद करैत पत्रकार रवीश कुमार कहै छथि एकटा देश जे सदिखन हिन्दू आ मुसलमानक बीच नफरतक तरुआरि पर चलि रहल अछि। ओहि देश मे एहन एके टा व्यक्ति छल जे दिलीप कुमार सेहो छल आ यूसुफ खान।